איך הייס אסתר. די וואך האב איך באקומען זייער אסאך בליץ בריוו פון צוהערערס. איך פריי זיך אז אונזער קהילה וואקסט און אז איך הער אלץ מער פון מענטשן וואס ווילן עפעס שאפן פארן פאדקעסט. אין דעם עפיזאד וועט איר הערן פון סו לינטש מיט א קאמישע מעשה וועגן הינט. סו איז א צוהערער און אויך א וויכטיגע טייל פונעם פאדקעסט קאלעקטיוו, זי שאפט די אלע נייער ווידיאוס פאר אונזער יוטוב קאנאל. א גרויסן דאנק סו! און איך וויל אייך אויך באווייזן עפעס וואס אן אנדערע צוהערער האט געשאפן. בייניש האט געשאפן צוויי שפראכיגע טראנסקריפטן. מען קען ליינען דאס אידיש און דאס ענגליש זייט ביי זייט. יא, פאר אלע עפיזאדן. בייניש האט באנוצט גוגל טרענסלעיט איז די איבערזעצונג איז נישט אלעמאל פערפעקט אבער ער ארבעט שווער זיי צו פארבעסערן. אז איר זייט פאראינטערעסירט קענט איר א קוק טאן און איר קענט אויך העלפן מיט צוגעבן אויסבעסערונגען. ס'איז זייער אן אינטערעסאנטע פראיעקט און איך מיין אז עס וועט טאקע קומען צו נוץ. גיט א קוק אין די עפיזאד באמערקונגען פאר א לינקל. איך פריי זיך אז פראסט אידיש העלפט אידיש לערנערס, און איך בין פול מיט דאנק אז מענטשן ווילן ארבעטן מיט מיר אויפן פראיעקט. איך האב קיינמאל נישט געוואלט אז עס זאל זיין מיין פאדקעסט אליין, נאר א פאדקעסט פאר אלע וואס לערנען זיך אידיש. נו גוט, זייט איר גרייט צו הערן א מעשה? גוט! לאמיר הערן אביסל אידיש, פראסטע אידיש.

זענען זיי אויך געגאנגען צוזאמען און האבן מיט זיך געהאט צוויי הינט, דער מענטש איז געווען זייער הויך און האט געהאט א בארד און וואנצעס, דאס קליינע קינד איז אפשר געווען דריי יאר אלט.

נאכאמאל און וויידעראמאל האט ער געזאגט דאס קען נישט זיין אמת, טרייבסט קטאוועס. שפעטער האב איך אנדעקט אז מיין זון האט געמיינט אז איך האב גערעדט וועגן דעם מענטשן נישט די הונט.
א דאנק סאו. איך האב זייער ליב מעשות וועגן מענטשן וואס פארשטייען זיך נישט. און וועגן ווי קינדער זעען די וועלט. אה, אזוי זיס. איצט אין נארם, מעלבארן, איז זומער צייט, און סוף כל סוף שיינט די זון. דער זומער איז אפשר מיין באליבסטע צייט פון יאר. פארוואס? איך האב ליב אז די טעג זענען לאנג. איך מיין אז מען האט מער ענערגיע אבי ס'איז נישט גאר הייס. זומער צייט קען מען ענדיגן ארבעטן און נאך אלץ גייען אויף א שפאציר אדער עסן אין גארטן. ווען סבלייבט ווארעם אין אווענט האב איך זייער ליב צו עסן אינדרויסן. אלץ וואקסט אין גארטן און מיר עסן גרינסן וואס איך האב נארוואס געקליבן פון גארטן. וואס נאך? איך האב זייער ליב זומער קליידער, ווען מען קען טראגן נאר קאצקעס אן א לייבל, איז דאס ביי מיר דער בעסטער וועטער. און לאמיר נישט פארגעסן אין זומערדיגער אקטיוויטעטן, איך האב שטארק ליב פארן צום ברעג ים, איך ווייס אז זיצן אויף דער זון איז נישט אזוי געזונט, אבער איך האב ליב די זונען שיין, איך פרואוו נישט צו פארגעסן דאס זון שמירעכטץ. וואס טו איך ביים ברעג ים? אויף דער פלאזשע? איך האב ליב צו שווימען אין ים, צו ליינען א בוך, אפילו צו זיצן אין זאמד און בויען א זאמד שלעסל. זיך פילן נאכאמאל ווי א קינד. איצט זענען אלע קינדער צוריק אין שול, און איך בין צוריק ביי דער ארבעט. אבער דער ליבע זומער איז נישט אוועק. איך פרואוו נישט פארגעסן צו גייען אויף א שפאציר אדער טרעפן זיך מיט א פריינד ביים שווים באסען, איך זיץ אין פארק, איך גיי עסן אייזקרעם. די גרויע טעג וועט באלד צוריקקומען, און איך וויל נישט פאטערן די שיינע זומער צייט. חברה, אז ס'איז ביי דיר ווינטער, בלייבט ווארעם, און אז ס'איז זומער, פארברענגט גוט! א גרויסן דאנק סא אז איר האט א מעשה וואס איר ווילט דערציילן, שיקט מיר א בליץ בריוו, פראסטע אידיש ביי דזשימעיל דאט קאם, און א גרויסן דאנק מענין אורחת. ביז מיר טרעפן זיך ווידער, זייט געזונט און. רעד אידיש!